Gin ma gitimo i lok me turo gango. In pe dong iwaco, aa, lyel pa tii dong rii mada, an dong myero onongo atur gango, an atyena myero atur gango. Turo gangoni in pe ingwete iye ba. Turo gango wang apol odito nongo jo ma yam bene lacwec oyero, en aye ajwaki me kin gang nyo abandi. En aye in ilwongo i gangi ka ilwongo, en bino lwongo tipo pa dano eno ni. Nongo dano eno niweng tye lutine i kwayone ki i doggola eno niweng nongo myero gubed tye lutino madongo, mon muteggu, ki lutino awobe myero gubed tye nino ma en laticca abino. Ka laticca obino i oi gang, me acel wek ticce eno otum maber, mukene ka ginongo wang oboke mogo kong en lwoko ki wang otyeno, ka dong i wang otyeno En cako tic amege me nene en elwongo lato ocaa-ni pien dong ebituro gangone o kit ma yam gwok onyo obedo ayelo dano ki two. En loko ningo? Dok bene wun dong ki akenyo wun wubako dugu gin a tye ka time inge tone-ni mono? Ngo ma tye ka time igang kenyo luwu pa lutino tye? nyo lim to oko i gang, nyo lutino kec kom tye i komgi calo anyira, en enoni wun wubako dogwu nyo cam to oko ka wupuro, wun wubako dogwu bote, ci ka en obako dag, ka wun wuloko, en wa i lutinna, wun wutim gina kuman, kuman, kuman, ka en pi en keken, a, an abedo ka kelo lok mapol ata. ma obedo ka timme, obedo ka nyutte mukene calo taip two mogo ma guboli wa i kom ngati mo ci dong waneno ku ceng ca wan otere yat bad ada wanongo two pe kare angeli mo nyo onongo tye ka waco ni myero kitur gango. Ludito cako neno kenyo ka en oloko ni weng en ki dyewor-re en onongo ibuto odiko con kwar piny latic dok lwonge ki nongo I yubu jami mukene calo kongo kal myero bed tye ki jami mukene mogo ma i wang otyeno ma en waco ni en yang imaro ka yang onongo camo maro camo boo pe waco aye maro nongo boo ka maro camo lakoro kor waco ki yuba lakoro kor ki wang otyeno eni ki keto ite kunu ki yubo lacer odiko con ma kany ilwongo dan eno ni dan ni dong bino latone dong bino ngulu na. ni an dong angolo lara en lutinna nyo i kwaya wun wunong gumma kuman lutino ayira ocit ka co ki kel imi gang awobe okel mon ki nywal lone eni dong otin ma dong oturo gangona ni lone dong bibedo peke wunong yat mo ma bot bot omiyi ki latin awobi-ni ci mukene dong ituki kwinyo bene yat, iyinyo yat ka mo ka tye ada, kimiyo ki latin awobi-ni i enoni tuki cang mere ole rwat. Jing weng ma laton owaco i ineo jing weng aloka aloka te obedo gang kenyo. Ka yang kec kome anyira bed duro gang pe gicito ka co bed in en oyabo wang nongo oyabo wang ayo kwici kwici ki litino wa lutino awobe wa cam bene ocek amora wang me wot atata bene dong bedo peke man aye Adwoki me turo gango bedo kumeno. Dong i nge turo gango ka kituro ango orwone, lutino anyira weng wa ki lutino co. En laticce eni myero oket jo neko i kom. Bul myero okok matek pien lakenyoni kare okene nongo jok anyodo tye i kom latin nyako mo nyo i kom latin laco mo. Meno giwero jogi ko liweng woko ko liweng ka dong ma dong ononge ne kom nyako acel ene dong twai ni ni eni ni aye nen calo mot mot myero ki biyub kome mukene nongo jok anyutu tye ikome ene ikom nyako moni nyo ikom laco moni ni ce ki bineno ludito dok yinyo nongo kare ki bilwongo en latic cani ki keto dong en nyako moni ca macen ca joko omako ki i kare me turo gango-ni kilwongo en latic dok juko ki yubo kome. Jami mukene mege akenyagi i i ogaa ogaa mogo kenyo ka ayweayweya mogo tye, kulu kulu mogo tye, kwal jok lyel gingoogi ni ma pia ladit ocito omyero kinene kiryemo woko weng ci meno mere ka dong eryemo ayweya o kiryemo ngo. Jo mukene tamo ni ka dong eryemo ayweya i kome kiryemo jok lyel i kome en dong ajwaka en ni kor meno kikwanyo mere cilo maraco. Yamo maraco, ticwu maraco ma kato kene mogo dong kape i gin ango, en aye oo mukene poyo dano nyo neko dano, timo ngo ni? Meno en latic iryemo ko weng i nge jo ne, en aye tuge bedo mere omot kede manyang jok mukene liki, timo ngo? Lek dong bedo peke meno kenyo, latic eno ni ka dong odok dong elwoko odok ma nongo dong ciko mere gang, gang dong bene ekwe eh ka onongo yang nyo ogwok nyo open bangi gi mogo tye gin ango gi en dong wea. Pen bangi pien nongo latongo caro bene owaco ni, 'A jugi ki gigang kany pe gitye ka bolo pingo? Pen jugi pien nongo ginywalo woko cen-gi, opiyogi, odocgi, ngagi. Pingo pe gitye ka yubo gin enoni? Koni aye wek en aye gwok nyo en aye tye ango? Wun wuyub gin eni wek cam pe oceki. Jok ma ginywalo i gang myero gibol laputa pengi. Man kare okene bene nongo en, latongo-ni, enoni waco, Latongo-ni enoni bene pe bino kene, bino kwoyo liweng me gang kenyo mukene giloko liweng. ma gimitte mitte mitte mitte, nongo myero gulok-ko wa i gin jo ma yam guto con gang kenyo. Myero guloki, gin bene gubak doggi, gibak dog botgi, ee, ci gitug i miyo mere kare, gitug i miyo yamo kuto gang, je wa i tim me mak mupore, muweko apoya bene bedo dong peke i paco. Man eni i kom kare-ni ka wan ka waneno momot ka ma dong waa iye bor mada. Gin eni komedi kingalo angala dwong i kom jigi-ni eni weng. Ma man ka waloko ni kwanyi ajwakigi, kwanyi luticci, kong bed bot jo mukene nongo pe gimito. Ento wan waneno tekwarowa ma yam mwono-nu pud peke, tekwaro ma onongo gwoko wan aculi en kit tekwaro igi mabeco egi-ni. Pien aculi bene pe ye ni gin mo otime marac nyo nek nyo ngo. Gin ma balo nying gang nyo gin ma rwenyo kom dano aculi onongo pe mito weko polle gilubo en gin ma yam kwari ki kwari oweko i cingi-ni wa onyo bene doggola mukene pud tye ka lubone. En man ma i kom en ma giwaco ni lanen giwaco ni girye anyira ka awobe-ni omyero ginong gweno latwol ma pud peya gicako wero kom ginong gweno latwol gibak dog pien latwol en aye gweno pa ludito, gweno me kac eno latwol. Ki gin nongo lano lano meno me ajula ki buko ki lutino anyira eno weng ka ginongo gibuko ka gibuko giketo gi piny wer me gikwongo kwede en aye lamara me paco wa jok omaka wan aryo ki lamera ye hi jok omaka wan he lamara wa ye tek dong joni tek joni dong oyo mere dong tek nen dong ni teke teke teke teke joni gimiyo nanga wal obuto cing gi ki pii tek dong oyo kenyo igin ango wa oke Jok paco tye kany, anyuto tye. Meno latic dong ineno wai jok dong tye. Ka dong icako ngo? Kicako dong wero wer mogo pat pat pat o weng. Man aye gin ma tye. Eno ka inongo ni kec kom mukene mogo ma nyo tyengi ngo ki pe mitte. Mukene mogo kitero tyen anyera nyo lutyen awobe kec kome kiterogi ilaro i olet. Culony gingogi, gicito gilwoko komgi woko kunnu i wi laro. En culony ma in iruko dong dongo i wi laro kunnu, meno dong iwaco ikwanyo kec gong. Man aye gin ma an angeyo wiye wiye, ka ma yang bene kwano ki ngo yang obedo atiti bene, atamo ni in iromo pongo wi mega-ni. Man aye gin ngec ma amega ki tung bota i topic eni-ni. An angeyo gik ka kany, migi ki tung kunnu, wun onongo wutimo nining?